Ji binemaleke naskirî gelek endamên wê malbatê di nav siyasetê de mezin bûne. Sala hezar û neh sed û heştê Kurdo bi malbata xwe re hate Swêdê. Di hezar û neh sed û heştê û heftan de Kurdo Kuvara Svartvît bi zimanê Swêdî bi rê xist. Di navbera salên hezar û neh sed û heştê û heşt û du hezar û siyan de, Kovara wî Svartvît piştgiriya kovara Expo dikir û her du kovar jî di naveroka xwe de dijî nejatperestiyê bûn. Kurdo di sala hezar û neh sed û nod û duyan de kompanyayeke mezin li dar xist di bin navê Swêd bêyî penaberan birêve naçê. Rojnamevanekî çalak di siyaseta Swêdê de ya di derbarê biyaniyan de, bi cîkirina biyaniyan di civakê de û dijberiya nijadperestiyê de. Kurdo di dirêjiya salê de gelek semîneran rêve dibe. Wek nivîskar gelek pirtûkên wî hene û pirtûka wî ya dawî di derbarê rojnamevanê Swêdî Stig Larsson de bû û ev pirtûk bi bîst zimanan hate bilavkirin. Kurdobaksî gelek xelat wergirtine. Ji wan xelatan, xelata rojnameya Dagens Nyheter, xelata wêjeyî ya Sendîkaya Pîşesaziyê Dijî Nejatperestî û xelata Olof Palmê sala hezar û neh sed û nod û neh an wergirt. Kurdobaksî salane roja heştê Azarê li nîva Stockholm hezar gulî belav dike wek peyamekê ku Kurd

Bînerên hêja ev dem û hemû demê we bi xêr. Mêvanê programa me ye hîro, rojnamevan û nivîskarekî bi navûbang e çi li Swêd, çi li Kurdistanê û li gelek welatên dinyayê. Kurdobaksî li Bakurê Kurdistanê ji dayik bûye û li Swêdê jî mezin bûye. Tu bi xêr hatî programa me Kak Kurdo. Pirsa yekê, hûn ji mêj de hatine Swêd, tu bi malbata xwe re hatî. Gelo hûn çima hatine Swêd û Ew destpêka ku hûn hatin carna heye ew rojên destpêkê ti carî ji bar re miro naçin. Belê. Dikanî ji kerema xwe ji me re behs bikî. Belê ya tişt dixwazim spasiya Kurdistan tê vê bikim ji ber ku ya min dawet kirin ji bo vî programê. Belê sala hezar nav sed û heştî ya de malbata me mecbûr bûa ji Kurdistana Tirkiyê em hatine Swêd. Ji ber ku malbata min malbatekî aktîf e siyasî ye. Bi rastî jî bavê min siyasetmedarekî kevn e navê Lutfî Baxsî ye. û beriya wî de jî Mame Mahmûd Baksî hat ku siwê salan hezar û neh sed û heft yan de. Îja wextê ku me dî ku tê rewşa Kurda li Tirkiyê gelek xirab bû û sala hezar û neh sed û heştê de havîna wî de me agahdarî girt ku tê leşkerê Tirk desthilatê bêxe destê xwe. Em bê em naçar man. Em hatin siwê ji ber ku wekî tê zanîn wî demî li Kurdistana Tirkiyê zimanê Kurdî zehf qedexe bû. Kes nikar bû gotarekê bi Kurdî binivsanda. Televîzyonê û radyoyê de behsa kurdî de kes nikare bi gotina kurdî bigote. Nasnama kurdî bi hemiya wî hatibû înkar kirin. Rewşa bîst milyon kurd gelekî xirab bû. Eger em li hezar neh sed û heştê de bimane li wî dirê em ê biketine dezgehê an jî bihatine kuştin. Me jî got em dixwazin Bavê min jî gotin belkî em çend sal herine Swêd hinekî heta ka bêdengiyekekî çêbe, gorandinekî çêbe duwaye paş de herin Tirkiyê û Kurdistanê. Malbata me hem ji aliyê bavên ve em bilîsî ne, ji hîzan in, ji aliyê diyan ve ji aliyê mintiqa Batmanê ne û şansê min tabî em bêjin me zahşorejgerî kiriye filan lê ji aliyê Mala bavê xwe ve ez mala û şêx im, ji aliyê diya xwe wan ve jî axe me. Lê ji bawerên min ku di nasnama kurdiyatiyê de gelek mirov firqa tu kesî neke. Me şer kir ji bo ku me bawer dikir ku tu Kurdistan qet nebe parçeyekê wî azad bibe. Û beriya tişt jî me xwest ku yasayê dewleta Tirkiyê bê gorandin, ku zimanê Kurdî bê qebûlkirin, nasnama Kurdî bê naskirin û hal û mesele wisa ji ber wê yekê jî dewleta Tirk ji me re got ku em terorîst in, ji ber wî jî em nikarin li Tirkiyê bibîn, em hatine Swêd. Tu çend sal bûyî o çaxê? Min ez pazdeh salî bûm hatime Swêd. Yanî ew rojê destpêkê tên bîra te tiştekî welê xweş bû yan nexweş bû ew hatina han? Belê wala teben ne xweş e wala ne wextê ku mirov ji mal ji eser erdê xwe derdikeve zehmet e yanî. Lê beş ji ber ku bavê min siyasî bû ji xwe du sal û carekî me macir dikirin. Min li Kurdistanê tu bajarê du sal zêdetir jiyan nekiriye ser rast. Ew jî yanî manaya ew e koçbûrê koçberiyê re em daîm hazir bûne wekî malbat. Yanî koçberiya we di nav Kurdistanê de bû? Belê nav Kurdistanê canan mintiqa Tirka jî çûne derve jî. Ji ber ku bavê min gelek aktîf bû siyasî Qebûl nedikirin ku li eynî cî de bimîne ji ber ku Xalid Zaftir siyasetê neke. Elê wextê hatin Swêd destpêkîya wî gelek xweş bû ku min ew hinekî fêkîyê Swêdî hebûn me hez dikirin. Misal li ba me Kurdistanê mûz peyda kirin gelek zehmet bû. Bîra min tê ewilî wextê ez hatim li mal de mûz hebû xanîyê me hazir bû bavê min berê hatibû beriya me çend me. Her tiştê me hebû ji min gelek hez dikir ew yek û duyemîn jî tevî meha havînê zatim meha heşta hatim gelek xweş bû li tav di ca lê tiştê ku zehmet bû xewa me nedatî ji ber ku meha heşta de tav gelek dereng saet deh yazdeh şevê diçû saetê dû saet dîsa paşta dihat li Kurdistanê eme em hîn nebûne havîn û zî hema bêje eynî saetî ku tav diçî û tav tê û Erdê me biçek cuda ye. Lê ca wextê ku zivistan jî hat înca tav hunda bû. Ew gelekî me aciz dikir. Riya Hîro tu naskirî li Swêd, nivîskarî, rojnamevanî, rewşenbîrî, lêkolînerî û gelek tiştê din jî. Lê tu bi xwe xwe çi hes dikî pirtir di nav va tiştan de? Berî her tiştî xwe wek rojnamevan dibînim. Ji ber ku bîst û pênc sal e karê rojnamevantiyê dikim bi di warê qadê cuda cuda de û nanê xwe min ji rojnamevantiyê derxistiye. Berî her tiştî xwe wisa dibînim. Lê li tibean kurdê me yan min wekî rojnamevan qebûl nakin li li dîasporayê, li Ewropayê, li Swêdê. Yanî her tim îşê kurdan çi dibî tên cem min û min ne Yanî karê xwe seta bêjim deh pazdeh ji bo înanê xwe dikim, ewê dî jî yarmetî ji bo Kurda dikim. Yanî biçekî jiyana min, rojnamevantiya min biçekî nexweş bûye, tema wî nemaye. Lê her wiha heta vêga min deh kitêb jî nivîsandine û her wiha jî heta ji min tê salê du salekî her sal Kurdistanê jî ziyaret dikim. Piştî bîst û pênc sala tu problemê min nemaye. Ez dikarim biçim Diyarbekir jî, dikarim herim Batmanê jî, îdî dikarim herim Bilîsê. Yanî vate behsa kitêbê xwe kir, yanî kitêbê te bi gelemperî behsa çi dikin? Gelemperî behsa hinek kitêbê min heye, tenê behsa entegrasyonê û problemên penabirên ku hatine Ewropayê ser wan. Yanî bîst û pênc mîlyon kes heye ku penabir e îro li Ewropa, problemê wan hene. Her wiha jî ser xorta berê min gelek kitêban nivîsandin. Eşqê za xorta çawa dibin û filan û bêvan. Lê heta vêga min kitêbekî mixabin ser kurda nenivîsandiye. Vana haziriya xwe ser wî dikim. Kitêbek destê min de ye, dixwazim xilas kim. Lê herî paşî jî min li ser nivîskarekî meşhûr nivîsandiye. Tanha ew kitêba min bîst û du welatên cuda cuda tê firotan û gelekî zehf tê firotan. Ji xwe min dixwest eynî di derbarê wê kitêbê de kitêba li ser Stîglaşon Belê. ku hevalê te bû, te bîranînê xwe bi wî re nivîsandin. Di destpêkê de ew pirtûk Li Swêd bû cihê nakokî. Hinekan derketin ser dezgehê masmedya gotin Kurdo rast dibêje, Kurdo ne rast dibêje te jî bersiva xwe da. Belkî ew jî alîkarî kir ku hîn zêdetir meşhûr bibe bi kitabahan li zêdetir welatan bela bê. Vaye bi rastî ew kitêb gelekî meşhûr bû yanî hem li Swêd û hem îro li Amerîka mesela li yek ji wan in ku zehf tê firotin îro li Amerîka û kitêba min e. Lê li Swêdê rexne jî hat yanî her kes Bi ku Stiglar şon kurekî dostê Kurda bû, gelek xizmeta wî ji bo Kurd û Kurdistan çêbûye bi rastî. Yanî ez dixwazim wî jî ev îmkanê min heye îro bibêjim. Rojnamevanekî ku bê pare ma, rewşa wî gelek xirab bû. Kovara Expo da çêkiribû ku li dijî nîjadperestiyê bû ev kovar. Hat dije min salê nod û hefta de alîkariya ekonomîk xwest. Min jî ew alîkarî da wî. Pişta mixabin wextê ku pêncî salî bû sala du hezar û çar de wefat kir. Piştî ku wefat kir sê kitêb yê wî derketin li ser dijî ya dibêjin Trilojiya Mîlênîum û ev kitêb îro hetayî vêga pêncî mîlyon pirtûk hatine firotan. Yanî pêncî mîlyon kitêb bi rastî jî gelek e yanî gelê ew e û her wiha jî ew kitêba wî herî zaf tê firotandin. Karakterekî wî heye di nav pirtûkê de yek şexsek heye navê Kurdo Baksî ye. Yanî ew jî ew ji ber ku ji gelek ji me hez dikir û daîm deyndarê me bû, xwest bi awekî spasiya me bike ardike û di kitêba Sîyemîn de behsa Kurdistanê gelekê dike. Nêzîkê bîst rûpelî di vî kitêba meşhûrê cîhanê de behsa Kurdistanê dike ku heqê wan gelê Kurd dewleta wan çi bû, neheqî li wan bûye û yekê navê Îdrîs ye ji Kerkûk hatiye û zilim lê bûye û filan û bêvan. Yanî bawer nakim tu kesî di cîhanê de îro ez dikarim bi rehetî bêjim û kesekî weka Stikla şûn propaganda Kurd û Kurdistanê nekiriye. Ev ya jî serbilindekî gelek mezin e ji bo me. Wek te kerem kir, tu pazdeh salî bûyî hatî vir Belê. û va sil sal jî tu li vî welatî yanî beşek ji kultûra Kurdistanê û beşê mezin ji jiyana xwe te li vê derê derbas kirî. Tu bi xwe xwe dimînî nimûne ji întegrasyonê re em bêjin? Belê ez xwe gelekî wekî nimûneyekî ji bo wan xortên kurd ku hatine Swêd teban wekî mînakekî baş dibînim. Ji ber ku kurdiya me hê jî weka tu goda dît kî pir paqij e û saf e. Yanî kurdiya xwe ez baş dizanim. Gelek însan hatin emrên bide Swêd ji an jî salek du sal ji ber biçûktir bûm kurdiya wan ne xweş e. Duyemîn ez berpirsiyartiyekî li ser mesela kurdî li ser xwe dibînim daîm. Yanî baş û xirab yanî ez her rojê ji xew rabim ez dibêjim ji bo miletê xwe min ecaba zîro dikarim çi bikim. Mesela ev ev pir muhîm e ji min re. Duyemîn jî nasnama xwe ez zehf wekî kurdekî xwe dibînim ez dixwazim jiyana xwe de jî hinek tişta hem bi klasîk mintiqê kurdayê kevin û hem jî ê modern bijîn. Mesela ez naxwazim roja çarşemê li balafirê siwar bibim. Ez ditirsim ku çarşemê li balafirê siwar bibim, balafir bikevît. Ev jî ji wextê zerdeşt de maye. Çimkî qedîm. Erê berê tradisyonê me çarşema reş e. Çarşema reş e. Navê çarşemê xirab e bes bi rastî an an jî cana bî teqe gava bikirim an jî min dawe dikin ji bo New Yorkê an jî Londonê ez dibêjim ez çarşemê naxwazim bêm. Carna wisa ez ê biçûm a bej packing wê roja çûme Çînê ji bo ku kitabekî lanse bikim berî heyvekî falan. Min nexwest roja çarşemê herim. Min got ez roja pênçemê dixwazim herim. An jî sêşemê rojekî zûtir bêm. Bes ez çarşem nikarim herim. Ev heye. Duyemîn mesela mêvanekê me tê belkî ji we re ewenîne. Em bi mêvanê xwe re diçin. Heta ber maşînê heta ku bikeve ew ê eme dimîne. Mesela Swêdî, Ewropî wisa nakin. Ez sîyamê heye jî xwana nîro kî mêvanê min hebe ez heqê xwana wî didim. Ev e ji ekonomiya min re jî ne baş e lê bes ev e tiştekî ku ji malbatê ma ye, ji kurdiyatiyê ma ye. Kî mêvanê min bê baş be, xirab be, dijmin be hatime heta ber deriyê min hatibe ez heqê xwana wî li restoranê didim. Gelekî kurd o? Wan tişta de teben ez gelekî kurd im. Berê di heman di heman çarçefê de di çarçoveya nasnameyê de. Belê. Navê te Kurdo ye. Yanî tu hema ku de herî jî wê xelk zanibin tu Kurd î. Belê. Û tu ji malbata Baksî ew jî malbatekê nas kirî. Belê. Gelo ev nav û piştnav ji te re kêşe derxistin lê alîkariya te kir lê yanî çawa bû di jiyanê de? Belê her tişt dixwazim bêjim wextê salê heştî em hatine Swêd qedrê Kurda gelekî hebû li Swêd. Yanî her kes Swêdî hemî ji Kurda hez dikirin, alîkariya wan dikirin,

Di sala heştê de di çavê medyayê de, çavê Swêdya de û dezgehên medya jî hemî di destê însanê çep bûn û kurd jî seta notên wan çep bûn. Bûye aweyî jî dostê kurda gelekî hebûn. Yanî ez naxwazim peznê xwe bidim bêjim wela min gelek tişta kiriye lê bes ew îmkanên ku derketin derve gelek bûn. Min wextê ku ez jî di nav wan de mezin bûm, mesela gelekî têkiliyên min, netverkê, networkekê min, çawa dibêjin, bi bi kontaktên min bi xelqê re çêbû li Swêd. Navê Kurdo ji min re zehftir pozîtîf bûye. Jiyana min rehettir kiriye, zortir nekiriye. Yanî bi tu awayî min rojekî bê îş nemame. Yanî di heman wateyê de Te kerem kir ku di wan çaxan de Kurdan qedrê wan hebû. Va salanê dawî ji ber gelek keçikên Kurd serdestê xwediyê xwe hatine kuştin. Ne gelek jî belkî yanî belkî ê miletê din ji ê Kurdan pirtir hatin kuştin mixabin. Lê ew ê dezgehê ragihandinê Swêdî Berê xwe dane Kurdan bi taybet. Ya te jî dixwest bi rengekî dikanibî li pêş vê pêlên han bisekinî meselen min bihîst roja heştê adarê tu derdkevî û gulan bela dikî ji kîsa xwe yanî te zehmetî di vê meselê de nedîn van salê dawî. Belê di mesela mafê jina de rewşa me kurda gelekî xirab bû yanî sê mişkile heye li van salê dawî de berî her tiştî yanî heta du hezar û du Bi awekî dîsa qedrê Kurda gelekî zaf bû li Swêd. Lê beriya wî de jî wextê ku pkk du kesê xwe kuşt li Swîd, hêdî hêdî navê Kurda wekî terorîst belav bû. Ew nexweş bû tevî. Lê ji xeynî wî du sedemê dî heye ê ku mala Kurda xira kiriye. Yek şerê ku yanî li dîasporayê bes bo Kurda belkî baş bû. Mesela wextê şerê ku Amerîka rabû li Îraqê xist. Mesela ew şeveq ez nikarbûm li Swêd bimama. Ji ber ku rojnava hemê digot gelek tu bêjî Amerîka tiştekî xirab kiriye, Kurda jî digot gelek tu bêjî Amerîka tiştekî baş kiriye. Min jî bi tiyareyek bilêtê wî teqê xwe kirî û min baz da ji Swêd çûm. Ez sî roj li derê hûn bi xwe hûn da kirî. Ji ber ku yanî jiyana min xilas dibû li Swêd. Yanî karîyerê min, her karê min, her tiştê min çunke ez navbera du agirê de mam. Yanî ez li Swêd bibêjim wela ez bibim dostê Amerîka karê min namîne, nanê min namîne. Ez dabim dilê kurdan bênim ew jî nexweş e. Hevqe min xebat kiriye paşiya paşî xebata xwe ez nebînim. Ev jî jî ji min re yanî nexweş dibû. Dualîzmekî problemekî ew bû. Min rabû bilêtê xwe bîtaqê xwe kiriye ez çûm ji xwe re aliyê Emerî qewade re. Ez pişt re hatime malê û min gotî wele di na eger di dinya bêje ez ê alîkariya Sadam bikim an jî Emerîka bikim ez mecbûr bibim hilbijartinekî bikim ez piştgiriya Emerîka nakim wî awê min xwe xilas kirî. Bes hê jî derbekî li ser min heye çima min hê jî negotiye Ku Amerîka neheqî kiriye, gelek neçû li Iraqê nexiste hê jî televîzyonê radyoyê spî di vî tiştî dixwazin ku ez bêjim û ew mesela karê min semîner û çi wa seta pêncî kêm bûn çend sal. Ev yek. Duyemîn kurdekî miha bin, kurdekî dihokî li vê derê ke keçikekî kuşt xwe re birbû Kurdistanê û li wir kuştibû. Sê çar kuştinên namûsê em bêjin, ev bawer im cem we jî wisa dibêjin, çêbûn. Navê kurda jî û ew kesê ku der ku keçê xwe kuştibûn ya biraziya xwe ya jî qîza xwe ye. Derketin di mehkemeyê de gotin belê me keça xwe kuştiye ji ber ku mesela namûsê ye û em wisa bawer dikin û filan û bêvan. Li bes minaqeşekî gelek mezin derket û hinek keçê kurdayê xirab jî rabûn Vî ku mesela wan kuştina ji xistin meselekî meselekî mihîm ji xwe re ekonomî, pare qezanc kirin, rabûn zehftir dijîtiya Kurda kir. Li wir jî min gelekî şeş meyên gelekî zehmet derbas kir. Her roja Xwedê saet neh diha der rojnamevan dihatin û gelekî tiştên nexweş digotin ji min re. Yanî û kes xwe neda ber vî şerî. Min tenê re bo ew kir. Ji ber ku wekî zilam min xeber dida nerehet bû. Yanî jinê Kurda yê zîrek ku piştgiriya Kurda bikin ew çax tune bû. Ev jî kemasikî gelekî mezin e. Îca min xwest bêjim ku jin li hemî cîhanê têne kuştin. Ne bes tenê kurd îcad kirine kuştina însan jina. Lê li wir jî darbeyekî gelek mezin çêbû. Û piştî wî jî xirîstiyanê ku hene, mesîhî li ku hatine ji mintiqeyê Kurdistanê Li Swîd gelek dijîtiya Kurda dikin. Vê ke dibêjin Kurd li me zilm dikin. Yanî ewlî em mazlûm bûn, em vêga jî em bûne zalim. Yanî ji bo wî jî muşkile meseleyê mesele gelek zehmet bî. Anha wextê ez diçim li rojnamevanan re xeber didim, wekî Kurdekî bindest li min mêze nakin. Wekî yekê ku desthilata wî zehf e, zilmê li xelkê dike, piçekî bi wî çavên min mêze dikin. Yanî pozîsyona te gorandin. Karê min erhat e. Ji xeynî karê rojnamevanî û nivîsa pirtûkan û ez zanim tu darê ji hefteyê rojekê yan du rojan jî li Hevgirtina Fêrkirina Gelêrî, ABF, tu semîneran didî. Gelo xwendina te akademî heye yan na? Belê, min îdariyetê li unîversîtê xilas kiriye û ji xeynê wî jî min îspanî û fransizî li unîversîtê xilas kiriye. û rojnamevantî jî xwendiye qedemiya min heye zehftir ê min li ser pro muşkileyê ku nav ecnebiya de xerîba de penabira de hene û li ser îslamê jî ez gelek zehf semînera didim û her wisa jî ser dawa mesela kurdî mesela kurdî vêga bewka berî semîner nîne lê canekî henekî kenîse gazî dikin henekî dergê ew hene filan belê wekî min berê got mesela kurdî Ketiye sîstemekî dî dî. Îdî em em ne wek ma ji bin dest dane em awekî dî ne. Em balî dewletê ve diçin. Belê. Te sê rojname derdixistin Swêd. Belê. Kurdistan, Svartskellê û rojname siyan jî Svartvitt. Belê. Svartskellê yanî ser reş, Svartvitt yanî reş û spî. Belê. Ji va her sê rojnaman Yan kovar bûn. Tu ji kîjan e ji wan pirtir razî? Kîjan e zêdetir nêzîkî dilê te bû? Wellahî temen yanî weka sê zanî mro hebe û mro firqa wan bike û neke yanî. Tabî li kovara Kurdistan ji min re gelek muhîm bû. Yanî min min gelekî pare jî zirar dikir lê lê gelekî fam dihat ew kovar belav bibî Mixabin salê zehmete derket, wextê ku şer li navbera Yekîtî Partî de hebû, ji ber wî jî gelek Kurd aciz dibûn, te çawa binê sandan ne bi dilê hinek hebû. Lê ez bi kovara Kurdistan min sêzdeh sal bawer im derxist. Na, ji not û duduwa heta nê Hetanî du hezar û du do belkî deh sala dir xema bêje pêşiya şerê Îraqê dest pê bike min qapat kir. Ew ji min re gelek muhîm e ku li Swêd kovarekî ku bes basa Kurda bike daîm hebe. Piştê ku min kovarê xwe girt qapat kir kesekî dî kovarekî bi navê Ji ser ji bo Kurda bi Swêdî çap nekir gelek kemasikî mezin e. Tedî ne şert e wexta mirov rojnamevanekî baş be li gor li gor xilatê ku mirov werdigire. Lê her hal xilat tiştekî baş e. Te du xilat wergirtin. Di nod û pêncan de te xelata rojnamevanî wergirt a bi navê Jürgen Eriksson û di du hezarî de jî te xelata navnetewî ya aştî, Bi navê Olof Palme wergirt. Ev xelatana ji bo çi dane te? Belê her tiştê bi rastî. Xelata Jorgen Eriksson Prince ji ber ku ez wek rojnamavekî zîrek û bi dengekî taze wextê sî salî bûm xelat dana min. Li wanî wek rojnavanekî herî zîrekê Swêd gelek kêfan bidî. Ew rojekî dîrokî bû di jiyana min de. Li duyemîn jî ji ber ku min li Swîd xwestiye ku xelkê Ewropa û xelkê ku ji têne diasporayê wekî Kurd û Ereb û Tirk bi kar bin li Swêd entegre bin min kar kiriye alîkariya wan kiriye. Min tu car dijîtiya însanan nekiriye. Xelata aştî Eyolûf Palme dane min di jiyana min de tib'an herî xelata muhîm ji min re ew e. Ji ber ku Olof Palme me gelek jê hest dikir. Ew dixwest ku her çar parçeyên Kurdistanê de heqê Kurdan bêne dayîn. Olof Palme gelekî hevpeyvîna xwe yê dawî de gotiye ez dixwazim çar awtonomî hebin û an jî federal dewletê Kurdan hebin. Yanî tiştekî gelek mezin bû li li maha heşta sala du hezar sala hezar nav sed û heştî de gotî û min wî dîtibû şexsen û ji xenê wî jî Wextê ev xelatî dane, wextê ku Olof Palme hat kuştin, dîsa rojname gelek nivîsandin gotin belkî kurda ew kuştibî. Ji ber wê yekê jî xweş bû ku xelata Palme dane kurdekî dawiya da wî. Lê heta vêga min di karê rojnamevantiyê de û piştgiriya însana de û gelek cî re jî re heta vêga sêzdeh xelatên min girtiye. Ne ne bes ev her du tene ye. Sêzdeh xelat? Sêzdeh xelatên me heye. Gelekî pîroz be. Hem li Swêd hem li derve. Kek kurdo yanî di van salan de li gor ezmûnê gelekî têkilî te ferene. hem bi dezgehên ê serbixwe hem jî bi dezgehê dewletê re ê Swêd. Yanî ev têkilêna ji kurt tên û piştre di eynî pirsê de jî te karîbû va têkilêna sûdê jê wergirî di berjewendiyê netewî de? Belê. Beriya tu dixwazim bêjim taban malbata me çil sal e li Swêd aktîf e di mesela kurda de siyaset kiriye. Mame Mehmûd sala heftiya de hatiye vir. Piştî wî xwişka min ê biçûk Nalîn di Parlemana Swîd de heşt sal kar kiriye, vêga jî serokê Yekîtiya Afretan ê Sosyal Demokratê Swîd e. Bavê min siyasetmedarekî qedîm e. Teb'an ez bawer im ji ber ku em gelek kes bûn ku malbatî hatibûn û em hemû jî perspektîva me nîzikê hev bû. Çil nefer bûn em, hemî siyasetê dikir. Teb'an Îmkanê min ji gelê yekê ku bi tenê hatibî ji Kurdistan, parê wî nebî, kesekî wî nebî û siyasetê bike, ew ê zehf firqekî çêbî. Ez wisa bawer im. Ev yek. Duyemîn, ji ber ku min zimanê swêdî zû fêr bûm û îngilîziya min baş e, îspanyaya min baş e, fransîya min baş e, gelek ziman dizanim. Gelek yarmetî da min. Lê tu destpêkê de min. Min di komîta kurdî de îş kir, kovara Kurdistanê derxist, kovarên reş û spî derxistin, gelek ava kirin. Û min meselê Swêd re meşxûl bûm. Yanî wextê hatime Swêd, min tenê ne bi mesela kurdî re meşxûl bûm. Her wiha daîm seta heftê heştê meselê Swêd re meşxûl bûm. Bûya wê jî gelek popûler bûm, gelek dihate hezkirin. Ew tesîr dike. Lê ez ez bawer im tesîra malbatê jî gelekî heye. Ew ew danûstandinê ku mamê min kiriye berê min hinek ji wan hatin bi kete destê min. Bû sermiyan ji te re. Bû sermiyanekî ji min re. Problemê min ê ekonomîk nebûn. Ev e ev e gelek muhîm e. Wextê ku mirov wan kara bike. Sêyemîn jî kurdê Swêd herî kurdên rewşenbîrên dinyayê li Swêd dijîn. Yani aslê xwe de gelek gelek zortir bûa karê me. Berê te te te behsa bandorê dorûberê dikê wexta mirov xwe jî ne zîrek bê çiqas dorûberê me re baş bê jî dîsa mirov ser nakevê. Wala ew bila ew heval beryar bidin em nikarim tiştekî li ser xwe bêjim di meseleyê de bes îmkanê min baş çêbûn. Lê ew îmkanê lê ne anha çikir min ew îmkanê ku ji bo Swêdiya min dest xistibû a ji bo ji bo penabiran li diasporayê min ew îmkana ji bo mesela Kurd û Kurdistanê bikêranîm. Kekê Kurdo di wa jimara gotarê ku te nivîsan dî ez nizanim çi qasa ne bes miheqeq te gelek gotar nivîsan hene. Çend hezar heye. Lê Mesela tu kanî ji me re behs bikî behsa gotarekê bike bêjî gelekî balkêş bû yan gelekî bêhna xelkê teng kir yan gelekî xweş bû yanî gotarek divê hebê bi vî rengî han. Yanî min bîst û pênc sal roj li malban tê kiriye. Her sal hadîsekî heye ku mesela ji wanê dî ew dike. Bes di jiyana min de herî tiştê xweş wextê ku yekî mesîhî hatibû li Swêd jiyabû, penabir bû û bes pişt re çûbû Bexdayê bi hizbek danîbû û gotî ku rabû gotî ez hatime girtin û nîzîkê sê mîlyon ewro pare xwest ji hikûmeta Swêd. Navê wî Minas bû.

Bi rastî me xelekî gelekî yekî ez heyata xwe de ji bîr nakim. Yanî hem teknîkiya wî xweş teknîkiya wî xweş bû û hem jî zimanê wî xweş bû û hem jî mirov yanî min bi bi xirabî ne dinivisand. Lê min gelekî. Ev ev tombola de tu behsa ew rojnama êvarê ku li Sûrê derkeve dikeve. Herî mezin e. Min rûpelek sax ser ew kabirayê nivîsa hakim bû berê li Musilê û Sadamî bû jî bawrim wextê xwe de. Nava hev de bû têkilê hev bû. Bes yanî mirov çawa dikare Di rewşekî wisa de dimîne yekê penabir diçe li derve dixwaze penabirtiya xwe bi kêr bîne ji bo ku pare qazanc ke li welatekî ku wî xweyî kiriye bîst sal e. Yanî ew ew di jiyana min de ew bû. Îca piştî ku min got mesela roja cumeyê ew ê wî berdine roja înê ew ê werî Swêd kes bawer nedike lê bes wisa çêbû ewan gotin wela ew kurdê me gotin ew swêdî digotin Ev e li Bexdayê gelek xurt e filan û bêvan. Yanî piştî ew nivîsî gelek zehftir kir qîmet Amil Swêd çi bû. Anha hil Îraqê çi bibî heta min re xeber nedin meqale nanivîsîn gelek cara rojnamevanê swîdî. Ev e jî ev e jî jî ew kurê mesihî ji min re maye. Kak Kurdo yanî wek însanekî di nav siyasetê de û di nav rojnamevanî û dezgehên ragihandinê de tu çavdêrekî baş î. Va salên dûr û dirêj êtir Swêd de sed der sed de çav xwe re kir rewşa Kurdan û pirsa Kurdan guhertin tê de çêbûn. Lobiya Kurdan ji berê de heta niha yanî tu dibêjî em bi ber başiyê ve diçin rewşa rewşa lobiya me çi ye? Pêwîste çi bibe? Bele, Wekî tê zanîn yanî bi taybetî Ewropa hemî eger em bifikirin yanî ji salê heftiya vir de em bêjin berê Kamran mala Kamran Bedirxan lobiyekî Kurdan dikir. Dûwayî Îsmet Şerîf Vanlî hebû ser navê partî li Ewropayê gelek tişta dikir. Piştî wî jî gelek penabir hatin Ewropayê. Lê ez dikarim bêjim ku îro lobiya Kurda wekî berî heşt sal berê ne bi qurt e. Berî heşta wextê em em Kurd hî fêr bûne, wextê agir mala me digire her kes radibe û dixwaze kar bike. Ew dibêje av bîne were û agir girt mala me, em ê em xaniyê xwe biparêzin. Lê bes wextê ku agir tune bî kes her kes mala xwe rûniştiye ser pişta xwe û qet ewk nake. Ji ber wê yekê jî ez vêga dibînim berê li Kurd li Swîd Koerci hebû yanî Kurdistan Regional Government Ofîsekê wî hebû. Ew ofîs hatiye qapatkirin îro. Hikûmeta Herêma Kurdistanê. Belê. Ev yek. Duyemîn, sefîrekê me Kurd bû li vê derê. Ew navê Ahmed Bamenî ye. Ew sefîr jî ji Swîd çû. Siyemîn dibînî ku ew dazgehê berê ku ji Kurdan re zaf kar dikirin, ew jî bêqwet bûne. Hikûmeta Swêcî kêm pare dide wan rêxistina. Siyemîn, her tiştekî li Kurdistanê dibe îro Mesela wextê jinekî bê kuştin, piştê du deqeyî digije swîd. Bi înternetê be, bi mobîlê be, bi kamerayê dî be, ewe be. Eve jî hinek kêmasiyek li Kurdistanê hene, daîm ew zehftir xebat tiştên negatîv li Kurdistanê çêdibin, ew ji tiştê pozîtîv zehftir dikevin rojnameyê Ewropî ye. Ev ya jî gelek mîmedu ye. Lê ji berî her tiştî jî wekî berê jî min got, heta ku em wextê em lobiya Kurda de îş dikin, Gelek cara em nizanin ecaba em dostê Emerîka bin baş e an jî xirab e li derve. Yanî Kurdistanê gelek rehet e tu bêjî keçikê Kurda diçin gul belav dikin leşkerê Emerîkanî an jî nan didine wan û ji wan re baş in. Lê bes ev li Ewropa ne manayê ew e ku tiştekî baş e. Ev carekî dîtir ji bo ku lobiya Kurda dirûst bibe divê em bi awayekî dî kar bikin. Yanî em ji Yahûdiya, ji Jûrev gelekî fêr bibin. Îro ez hejmara Kurda di di şanoyê de, di tiya şanoyê de, di rojnamavantiyê de, di kultur de kêm dibînim boriya nufusê xwe. Belê hene, nimune gelekî hene. Di ez tenê kurd ê Swêd aniha di dengdana dawî de me gelek destkeftinê mezin xist dixistin destê xwe. Pênc nûnerê endamê parlemana Swêd kurd in. Li ji xeynê parleman de li derve ez quweta kurda kêmtir dibînim. Yanî gokî berê ne bi quwete. Ev jî ji ber ku Hinek Kurdê ku hatine Swêd zarê wan mezin bûne. Îdî wika berê xwe Kurd nabînin. Ketine civata Swêdî. Yek Swêdî re dizewicin û jiyana xwe ew ê xwe dikin. Û duyemîn jî ev e ku lobya Kurdan ne organîze kiriye. Mesela li Ewropayê bêjim çend dezgehê xurt hebin, îmkan hebin, mirov bikaribe mesela her sal Bîst zarokê kurdî bişêne, qursên ji bo lobîyê zimanê îngilîzî fêr bibin. Mesela ez çar pênc sal di Kurdistan de me eger azad jî bibî tenê bes li li sefaret li balyozxana ji me re hezar kes ê ku îngilîzîya wî baş be lazim e û ez anha bawer nakim Kurdistanê hemî hezar kesê ku dîplomasîya wî baş be îngilîzîya wî baş be Tune ye. Divê em em çawa bikin haziriya vî tiştî bikin. Duyemîn em divê hezar kesî kêmasî li jiyanê hemî bigihîjînin ji bo ku danûstandin gel rojnamewan û televîzyon û wan tişta bikin û gel parlament parlamana bikin. A niha vêga li Ewropa tu dikarî ew navên ku va înşa dikin bi bi em bi xwe nas dikin. Du sê kes in. Yanî ev êdî kes wî karî nake. Yanî nexweş in mirov ew bêje. Yanî ez dixwazim ew xebata ku li Kurdistanê dibî bi awekî li cîhanê tevbera bibe. Ew yek. Duyemîn jî em çawa dikarin Yekîtiya Mileta de kar bikin ji bo ku referendurmekî çêbe sibê du siba belkî ew rejîma Iraqê ji bo Kurdan ne baş be. Eciba em çawa dikarin bikin ku Yekîtiya Mileta bikare be referendumekî azadîxwestin an jî na welatekî serbixwe li Kurdistana Iraqê dirust bibe. Mesela ji bo wî karî tu kar natê kirin. Îro çima nûnerekê me Kurda li Yekîtiya Miletan de nîne, United Nations de? Ev e gelek eybekî mezin e. Gelek çavdêrekê me hebe. Ost Tîmor pênc sed hezar nîne, East Timor. Li wê derê endamê wan heye, her tiştê wan heye, karê wan heye. Welat hene ku duwazdeh hezar nifûsê wî tune ye. Li Yekîtiya Miletan de kesên wan hene, kar dikin, pare dikin, ew dikin. Îja divê em bi vê aweyî lobiya me li karê Kurda li derveyî Kurdistanê, Ji li hundirê Kurdistanê zehftir heye. Ji heta em li dervê Kurdistanê, li diasporayê karekî baş nekin, tu car hîç parçekî Kurdistan azad nabe. Û ev bûn gotinê dawî yê birêz Kurdo Baksî. Gelekî spas ku beşdarî programê me bû û gelek spas ji we re ku hûn heta niha li pêş ekranê me rûniştin. Heta programeke din her şad û bextewar bin. Eger têbîniyê we jî hebe.